Mae jyst mynd i ffwrdd am gyfnod a jyst gael bach o ysbrydoliaeth a persbectif yn rili bwysig so dwi'm yn meddwl bod o'n peth drwg bod pobl yn gadael ond mae'n peth da dod yn ôl a dod â'r yr ysbrydoliaeth 'na nôl hefo chi a jyst meddwl pam fedran ni'm neud wbath tebyg yn fama neu pam fedrith y syniad yna ddim gweithio yn lleol yn gogledd Cymru. I ddechra efo 'i syniad odd Penwiwar a o'n i mewn sefyllfa lle o'n i'm odd genna fi'm syniad sud i droi y syniad yn fusnas. Ma' y natur a yr amgylchedd yn wbath sy'n meddwl lot i fi yym ers o'n i'n ifanc rili. Esh i ati wedyn i astudio bioleg yn prifysgol a a wedyn ymhellach wedyn 'di gweithio llawn amsar yn y maes yr amgylchedd mewn ffor yym hefo cadwraeth. Es i wedyn gadael um, Gogledd Cymru am flwyddyn, um, so es i ffwrdd i fyw yn Australia. A wedyn dwi'n meddwl fatha cysylltiad rhwng y ddau profiad yna o cariad mawr mae at yr natur a byd amgylchedd a wedyn gael yr profiad ges i o fod mynd i ffwr am flwyddyn a jyst gael bach o perspectif. Nath hynna kind of dod at ei gilydd a dwi'n meddwl jyst neu fi sylwi be dwi eisiau gwneud yn symud ymlaen sef dwi eisiau trio cychwyn busnes a rhedeg busnes sy'n mynd i gael effaith mawr ar yr amgylchedd, effaith positif, a hefyd yn lleol hefyd, sy'n mynd i helpu Gogledd Cymru yym i roi ni ar y map. O'n i'n gwybod o'n eisiau cychwyn busnes, o hynna'n wbath o'n i'n rili yn gwybod. Yym o'n i hefyd efo'r idea a'r syniad 'ma bod fi eisiau dechrau busnes dillad, ond eto o'n i ddim yn gwybod sut i cymryd y y step nesa, jyst syniad oedd o. Yym ag o'n i jyst yn sbïo ar yym social media ar Facebook dwi me'wl a nesh i jyst gweld y post llwyddo lleol ar Chance ag o'dd o hollol fatha un o'r moments 'na lle dach chi fatha oh my God ma' hyn yn sign ia? Ag o'n i fatha rhai' fi fynd amdano fo. Odd o'n swnio rhy dda i fo' yn onast i fod yn wir fatha cyfle i neud cwrs mewn ffordd am deg wsos cyfa yym yn ogystal â ga'l Yym y pres sef mil o bunnau i ddechrau off y busnes. So nes i jyst amdani a dwi ddim di sbio nôl ers hynna mae o wedi cael effaith rili positif ar busnes fi a dwi'm yn meddwl swn i yn y sefyllfa yma rili heb heb cymryd y cam gynta yna rili ie. Mae Llwyddo Lleol yn roid y fatha platfform iddo chi ma' roi chi allan yna yym so ma'n ma'n ffordd ma' roid fatha short cut iddo chi fatha ma' roid chi o flaen gymaint fwy o pobol yym a busnesau eraill so mae'n dod â fwy o sylw iddo chi straight away sy'n rili scary ond sydd hefyd yn... mae o'n mae o'n hynod o ddefnyddiol. Yym mae rhoid y hwb 'na iddo chi i gychwyn off. Un ochr rili pwysig o Penwiwar ydy yym yr ochr o cydweithio hefo yym artistiaid lleol. Ma' tri o'r dyluniadau 'da ni 'di rhyddhau blwyddyn yma yym yn collaborations. Mae o jyst yn rwbath dwi'n teimlo yn hynod o enthusiastic amdan 'c'os dwi isio roid cyfle i artists lleol hefyd i roid nhw ar y map hefyd a roid y platfform iddyn nhw. Yym ddim yn ddeud bod nhw'n s- hynod o llwyddiannus yn barod ond jyst trio neud rwbath gwahanol efo nhw yym a mae 'di gweithio'n rili da. Ma' 'na bach o mindset yma fatha bod pobl ifanc yn gor'o' mynd i ffwrdd i ga'l llwyddiant yn gorfod mynd i'r dinasoedd mawr 'ma, yn gorfod mynd i trafeilio i gallu neud wbath eu hunan ond dwi'n rili falch bod fi 'di gallu dod yn ôl a fatha dim dangos i neb arall ond jyst dangos i'n hun bod 'na ffordd bod o bod o yn bosib.